Wunen David acana, winy lok pa jo ma in itelogi, winy dwan pa jo ma in itelogi, bed ki kica i kom jo ma itelogi. Man dong in wunen David acana, in dong itye ka timme calo dong in itye wa i wi polo, kun lwak aye oyero in guketi i opic eno-ni, dong pe itamogi ba? Ineno dong idongo ka maleng we? Lewic dong timo magego ni bim kombeddi calo labal aturu ma lewic omako i dog bye ma oto nyo i dog ococ bye ma oto. Ineno kit ma lewic mako kit labal aturu? Yam ma watidi onongo bedo wai wawer wer moni ni lewic omako labal aturu. Lewic omako labal aturu. Lukwor luwoti ma onongo gitye ka pushing in ni kombeddi inenogi dok tye gupoto gulalo. Media olingo. Itye neno ne? Pien kodi ming moni bwolo moni ma tye i kom wun lutelo Acholi ma wutamo ni nen calo jo ma wun wutelogi ni wuweng nen calo giming, nen calo gin lubaba. Eni ni aye misconception mo marac tutwal ma wun wutye kwede. Lok eni mere omyero ocit doko bot lutela ducu me i lobo Acholi. ni wupwonnye me woro jo ma guketo wun i opic, wupwonnye me weko jo ma guyerowu gibed ki yomcwiny i komwu, gugo lam maber i komwu, gulam abila maber i komwu. Lok gin icen bot lutela weng, pien the arrogancy ki pride moni ma atye ka nenone lutela me i Acholi gitye kwede-ni, teke mogo bene kit wa politician-ne ka gukato kwir dong pe gigamo cim pa labol kwir dong bene pe gimyero o ka rotogi kidwogo ka roto lubol kwir nongo dong kwir odong mwaka aryo nyo mwaka acel en aye dong wigi cako po pi obol kwir kare mukene weng nongo gukane gupoto lal loko eni man pe kit maber itela myero humanity myero cwiny me wat cwiny me maro dano cwiny me ribo dano ento pe cwiny kodi moni ma wun lutela mogo wucere ko i opic wucako piyo dano ko ni omyero dano olweny pi in ngat mo ma lwenyo piri pe ba acana kun in pe ikonyo ngat mo keken i Acholi kuciki rani ibedo ka camo ne itamo pi ngat mo i Acholi itamo pi ngat mo i Acholi ituk ki dege icito i London ko icit lobo mani ni in i rwot ento rwoti ni ka dong pe iweko jo ma guyero in cwiny gi bedo yom i komi jo ma guyero in dong gitye calo opii kombeddi i lobo acodi. Acana, acana, acana nen kong kit imiyo nying marac twatwal i kom in. Nen man legacy pa woru macalo awic ma ya oweko manyen maber, ma oweko telo maber ki kit maber-ni. In macalo wunen David acana, itye ka balone. Itye ka myero balo legacy pa Rwot awic pingo? man kong bedo ibalo anyim mik orut ibalo anyim pa lutinone orut acwali weng gukwanyo gen ki i komi kwici kwici kwici kwici kwici manokke aye iwinyo giloko calo wan ni ba pien jwiya waco ni an macalo Daniel Sokka I am the voice of the voiceless atye jo ma dwan atye dwan jo ma dwangi pe atye alok atye wi Atye ka lok atir i wi ka idega kwera o ka pe imarra cet o ento nongo lok adana ni ibilworo kit wa i dic woo i cwiny di woo ibedo ka lworo ne naka naka i wii mada we must be human omyero watamu pi dano wapar pi dano kica omakwa bene i kom dano luwotwa acana. wek dong balali gukwany in dong gucwali ka leko dyangi do. Ce dong kabedo iwu let wun kit balalugi, pien in macalo acana imaro balalu loyo acoli. Imaro lurok loyo acoli, ento wan macalo acoli-ni kica pe mako in i kom wan. Acholi mapol gitye ki cwercwiny i kom in macalo Rwot oneno acana. Acholi mapol wa me gange wa ki me i lobo layagi weng gitye ki cwercwiny malit adada i kome acana. Ento polle pe giwaco. Ineno dano calo an Dokto Daniel Soka-ni, dano cwalle loko komi weng bota ci iwaco ni Daniel Soka walega lega pe ilwong nyingwa iye. Tim mere ci iwaci Pe ilwok nyingwa iye. Dano ma gone cim nino acel dyewo kono wa dyewo wa ki dyeceng dwong ma pe wacce. Dano ma bino doro komwu wun lutela gibino gidoro lok komwu bota kono giwaco ni ngo? Dwong ma pe wacce. Wuneno? Ki titta weng I am the voice of the voiceless. Pien dano calo an-ni, an pe alwor ba. Acana in be ingeya, abedo botwu i gang kunu, i dye gulu kunu. Wuneno? En pi popo amwino ma odege awoto kede atye ki otoke alworo nga? I lobo kany pe oye ngat mo obur wa ya dano ni weng ka nino oromo ki to oko nobody is immortal itye winyo ne nobody will live forever so kwo opwo dano maber okwo ki dano maber wek legacy maber oweki dok diki maja lutino ma megu olee en legacy mabeco enu ma nongo wun wuweko-ni. Ento ka ibalo nyiko calo in rwot acana, ma nyingi kong obedo kwok koko i twok lobo acoli weng, acoli weng kong bedo nyingi okwok kwici kwici kwici kwici, nyingi bedo calo del, del dyang ma nongo kiketo i ngom. Ka dong kigolo ma dong gine kimito jwero dong laa nyo kimito jwero yec laa dyang.

macalo lutino ni gunyute ni gin lutino pa acana hehe wa pi amara pe gibimiyo botgi ba i acwali mukene we i te acwali mukene teke latin ni owaco ni en latin pa onen David acana ngat mo bimiyo wa pi bote peke iloro yo kwiji iloro yo cwec ki lutino ni acana angeyo acwali madwong cwe cwiny tye i komi ento gilworo waci pa dano calo Daniel sokkagi ma winyo okwanyo cete ocer ocero kede malo wa joni an abilwori abiwaco en lok ada abiwaco en lok ada ma ideg winyone ni ka twero pwonyi wek opwonyi ka twero yubo kiti wek oyub kiti ka dong cagwaki tamo ni igak en ki rac kiti ni ci ibedo ka gak ka kwot mere keni beng ce la ce la ce latal ce lajok Te labal aturu ma lee wic ogoyo i dog bye. Acholi obolo ocaro lok maleng ka maleng ni pe ikonye i ka gony. Pe omyero ipyel cet doko i ka gony ka mugonyo iye. Ka piny pe ngere koni dok ca gwok ibidugu en i gony eno ni. Meno ocaro lok pa Acholi

Wunen David acara kong aye wuleng kumeno, kong aye wukwot kumeno, kong aye wuyinyo kumeno. Pwoo nying mabeco ma woru gi ki kwaru yam guweko wek icamu. But kita dong ibala pe lutino ni niko, lutino ni bikok i para i lobo Acholi calo lutino Acholi mukene ma tye kok. Yes, man lukwor luwot i kome gin guringo kwe. Duny Camuel-gi ki laming moni eno-ni, lwonge ni en Jeneral. Jeneral yam bedo nying mere ma nongo bene pe etye omwony, pe bene engeyo wa nywano tyeni, pe bene etye mucaka mucaka ni nyi Jeneral. Lakwo ocito ka ribbe ki lukwo luwote, lukwo gucito ka ribbe ki lukwo luwotgi, wuneno dong wudong ka maleng we? Acholi obiweyo wujwi, Wer laginya moni onyo wer laryanya moni yam owero ma pud watino. Latin anyaka ma co oweo, anyaka ma co oweo ki i di, anyaka ma co oweo ki i bar owac doge. Kombeddi dong acwelo pi wer i bar Rwot acana, wa lukwo luwoteni gubiringo ki i ngeti, kor en Rwot mogo en orwedi orek orek-ki, weng gubiacako rweny ki acel acel acel acel acel acel, weng gubidoko i kom luwotgi caa-ni-ni. gubidoko i kom luwotgi ni, Pien wan acwele ma woko, acwele ma tye i Ulaya, acwele ma tye i diaspora, weng wabicwalo kony i gang kal bot Rwota pire. Kony mo ma obio boti in macalo nen Rwot Acana kodi ma yam gine nying ni Rwot bene dong wakwanyo ki boti. Pien lupayi yero bene gitye ki lwoki keco mo i komi ma pe wacce. Ka nini gibolo ma kwir? Welo pa yero pe giboli ba Rwot Acana, pe giboli. En oweko dong an bene kony me lwongi ni Rwot peke, alwongi ni Onen David Acana, lakwo cuka. Acholi obolo carolok mukene ni, Gin caka pe moko odoyo, gin ma ikwalo akwala pe rii boti, boroboro fits but never last. Muno leb muono owaco bene kumeno. Gum i onongo megi kwo ya, Onen David Acana, pa omelu onongo.

Odun Samuel medde ki gwomo dogi i Florida gar aboga kica. Medde ki gwomo dogi i otel Florida i gar aboga. Wa yam ibedo ni kur, kur, kur, kur, kur NRM. Ineno kineni ni calo ngo? Kineni calo gin ma konye peke wa yam lu NRM be pe giriwa ding in. Pien ginongo mere ni in mere giori calo gwok ni cere ka kaca cere lok kaca kun pe ingeyo ni nongo gitye ka balo nying in in macalo Oduny Camuel gitye ka balo yoni ki anyim pa lutinoni in macalo Oduny Camuel Acholi mapol ma woko gumiyo kony bot in macalo Oduny gubedo ka capote in ko wabiweko kingeyo maber ci dano obedo withdrawing en kony eni ma gubedo ka konyo in calo Oduny Camuel-li weng Ka ityem ko, An macalo Doktor Daniel Soka, I am the voice, I'm, I am the voice of the voiceless. I'm known internationally ba angene i kin Acholi weng me wi lobo ni, nyinga tye ka weng, pien an atye Acholi moni ma pe ye gin marac ni otimme i wange. Pe watye, pe waye matwal, pe waye ni in ibed ka timo jami maraco i lobo Acholi, wan walingo. Lakodi lingo eno ni en oweko peko tye ka medde i lobo Acholi. Social media kono ki media dong tye anywhere. Wabi exposing tim ma miyo miyo weng ma wutye ka timone i dyekal pa cwali kunu. Wabi timo wabi kelo jami ducu maraco ma wutye ka tamo ni wutimo i mwong onyo wukato i mwong wabiweko acwali weng gubingeyo. Kare okato oko me umo wang ki cing Wunywaro Acholi oromo, wukwalo Acholi oromo, wutiyo lim ki nying Acholi oromo. This is the time ma wamito ni Acholi onge anga ma obedo ka kwalogi, anga ma obedo ka yakogi, anga ma obedo ka nekogi, anga ma obedo ka lweny i komgi. Man en aye tye tyen lok mogo ma oweko wawaco jwi ni lutela dong kong giwek ma gutakki-ni guywe guwek kare ki bulu. Wan bulu wabicamo kuca we? Wan bulu wabinongo kwo mayot i lobo kanya wene? Ka wugomo dogwu ni kong i dog opic, pe wuye wek wudog tic. I lerone, kura tye ka bino i komi. Kura, kura bitye ka bino i lok komwu. Report card in i lerone, Sharon Balmoea tye bino i komwu. Wuyubbe in the next episode. Wuyubbe atye ka bino i kom in. Beatrice Akori, Yubbe, yubbe, wun jo ma wutimo pwali woko rac, wukura dok to Daniel Soka tye ka bino i komwu in the next episode. Acana wac bene ki latin moni, latin nyang kole moni ma tye i ngeti kenyo ni, ma lwonge ni en General latin nyang kole moni eno ni, ma calle coli bene peke i kome. Lukwo luwotwu obino kede i ngetwu, itamo ni itwero myelo cwiny. Awaco ki latin-ni, awaco in ki ming ngeni nying moni General ma iketo i komi, kun bene in pe latin Acholi, in akan mo ata ma kigwoki agwoka i lobo Acholi, icako kwot ni in General. General, in nama mony-nyi tye adi? itiyo mwony kwene, itiyo mwony kwe ma nyingi ni kene onongo myero bene kimaki kicwali i buc. Be io kede kwe ine calo calo latin aboki, ineno kit ine kede calo lutino oneto, ineno kit ine kede calo lutino ma tye ka twoyo kwacakor, lutino ma tye ka two twoyo marasmus, ineno. Ineno kit inenge kede we? Abedo ka juki awaci ni in pe idonyo i lok ata. Acwali dit tutwal, acwali dit loyo rwot acana. Pien dong uno wang nying rwot acana oromo ka piny weng, nying rwot acana okwokowu ka piny weng, ka weng i lobo weng, i twok Uganda weng, i kin acwali ducu wa me i lobo ma woko. Nyinge acana okwok calo del, okwok calo del dyang. ma kigolo ki i ngom dong kimito jwero ye ki iye. Kwora, atye ka dugo botwu this week nyo i dwe eni, mwaka eni, pe wubiywe ba. Abibalo wiwu wun lutela orek orek, wun lukur moni ma wutye dong wutamo ni myero wukwal lobo Acholi, wumwony wa Acholi weng ki iwu-ni. Wukwora, atye ka dugo botwu in the next episode. Aloko man loko ducu pi Lubangana ki Lobona, lwonga ni Dokto Daniel Soka.